Yn enw i Ian Rowlands, a fi nath cyfarwyddo'r benod yr ddamwain hynny. O, mae croeso chdi drwsio os ti isio. Mae'r benod hon yn benod eitha arbennig a gweud y gwir, achos mae yna ddoi brif strand yn oes. Mae gennych chi fath o perthynas y tad a'r mab. Un peth ydy, Mêt, rêt! Does gen i'm dewis, Dad! Wrth gwrs bod gen ti ddewis! Wedyn mae gennych chi perthynas yym Evan a Mali. Dyma ffordd ti'n caru rhywun! Nei di fynd plîs, mae gen i bethau i wneud! Ac fel rhan o'r perthnasau ar reina hefyd, mae fath o, mae yna strands eraill, mae ymwneud â chymeriadau eraill. So mae'r holl bethau yma yn rhwngplethu ac yn dod yn ynghyd yn y trawiad. Nawr mae lot o alwadau ffôn yn y bennod hefyd. A mae lot o dorri rhwng clefyd er mwyn adeiladu'r tensiwn a chreu rhyw ddigwyddiad wedyn sydd yn syfrdanol pan ych chi'n ei weld hi, achos ych chi'n disgwyl rhywbeth i ddigwydd, ond so chi'n siŵr beth. Ond mae'r ddoi strand, y doi stori, yr holl bywyd yma yn dod ynghyd mewn eiliad, mewn trasiedi. Dwi'n mynd trasiedi bywyd. Mae'n... Mae'n... Mae'n... Uh, oedd hi'n fraint cael ei wneud, a nes i joio cyfrwyddo, hi'n fawr iawn yn gwedi'r wir.

Bydd gan ni ddatgelu fath o, fel mae'n gweud, behind the scenes, achos be digwyddodd behind the scenes yn draw wahanol i beth ych chi'n mynd i weld ar y sgrin. Um, oedd yna sgwrs um, rhwng fi a'r uh, stuntman a hefyd y boi uh, cynllunio na'n llaw. Ac o'n i'n trafod a ddylwn ni defnyddio be maen nhw'n galw snapstick, lle mae, mae rhyw fath o bren neu rhywbeth yn mynd lan coes a dymu, a wedyn mae'r car yn mynd mewn to fe, a mae'n snapo fel yna. Neu, rydyn ni'n defnyddio llinyn, lle mae'r dymi yn hongen o linyn, o, o wifren, so chi gallu gweld e, fath o wifren bysgota yw hi. A mae'n hongen, a wedyn mae'r car yn mynd mewn i, a mae'r wifren yn torri. Ac yn diwedd fe benderfyna ni ar fath o ar hongen y dymi o linyn. So yna le o'n i, o'n i gyd yn disgwyl mlaen at y trawiad cyntaf, car yn bwrw drwm dymi. Ac o'n i bach yn nerfus, achos o'n i'n meddwl, a yw'r dymu ma yn mynd i fath o, mynd i siglo neu yw'n mynd i gael ei, yw'n mynd i ddod off yn lan. A wir i chi, o pawb na gyda'i ffôns yn disgwyl yn yr eiliau'n fawr, a falle bod gynnach chi ond ar y gamau, a mae'r car yn dod tuag at y dymu, a mae'n bwrw'r dymu, mae traw yn eitha, eitha sgytfo, a wedyn mae'r dymu jyst yn, yn mynd o gwbl, jyst yn hongi yn fanna. Yn yr awyr. Hugh Garmond yw enw i ac o'n i'n chwarae rhan John Richards. uh, dyn garej yn uh, rownd y rownd. So ie, sut ath i ar y noson? Oer iawn. o'n i fel corff. Joc, joc, mi o'n i fel corff. Oedd hi'n oer iawn, ac o'n i'n gorfod ar y llawr, o rhaid i rwy'n neud, wrth gwrs, am yr rwy'n yn oeri, falle, ond, uh, ia, rhywbeth a felly, ydy'r heriau mwyaf weithiau agor. Wrth gwrs, doedd gen i'n lot o linellau, nag oedd, os ydych chi wedi gwylio, ydych chi'n gwybod beth sy'n digwydd, ac um, doedd gen i'n lot o linellau i'w dweud, Ond, yy, ond mi oedd hi'n... oedd yr amgylchiadau'n heriol iawn, ond wrth gwrs oedd o'n edrych yn wych ac uh, nes i fwynhau gweithio yno. Mae golygfeydd fela um, yn, yn rhaid dwi'n mwynhau gwneud, a ges i wneud, ges i wneud y stunt yn hun, hynny ydi, um, doedd y car yn haro fi, o mi ges i daflu ni'n ei llawr a rhyw rowlio rhyw bethau. Wedyn ma' rhywun yn mwynhau'r ochr hynny o betha yym a chyfrannu at wneud y peth yn gredadwy. Wedyn na, ma'n ddi- ma'n ddifyr iawn gweld y- sut ma'r criw yn yn rhoid y jig-so at ei gilydd o l- lynia achos ma' cyfrwng gweledol ydi o. Mae rhywun drwy'r amser yn, yn trio gwerthu rhywbeth i'r gynulleidfa, trio gwneud siŵr bod nhw'n credu nhw. Ond mae'r gwaith, mae'r gwyr camera a'r goleuo ac ati a pawb arall o gwmpas yn ei rhoi cyfraniad nhw at y gwaith yn, yn amhrisiadwy. Mae'n ma wych. A mae jyst yn hyfryd gwylio nhw'n gweithio, yn aml iawn. Wedyn aml iawn ystod yr golygfeydd yna, gorodd ar yng nghefn o'n i yn gwachio pobl eraill yn gweithio. crash ar feics dal. um, fel mae rhywun yn mynd yn hun, di rhywun ddim cweit mor hyblyg ac ystwyth ag roedd o. Wedyn, ia, na, mae ma hynny, a, a bod yn onest, mae hynny'n bwysig achos mae'n ma, ma gellu digwydd bod rhywun yn tynnu mysl yn rhywbeth. Um, Ia, yym, ond fel dwi'n deud, oherwydd y natur o golygfeydd fela, does na'm llawer o eiriau ynglyn â nhw, ond mae rhywun yn gorfod ymdrin â phroblemau, heriau ynglyn â'r make-up a gwaed a peidio ymateb i rhyw gosi ar y gwyneb a'r bob math o heriau eraill. A beth sy'n braf hefyd ydy, mae'r mae shots yn dod yn dynach ac yn dynach ar rhywun, a mae rhywun yn gweithio mewn ffrâm tynn iawn erbyn y diwedd a ma' rhywun yn gor'o' fod yn ymwybodol iawn o be' ma' nhw'n ddangos efo'u llygid, lle ma' nhw'n sbïo ac ac ati. Dwi dwi wrth fy modd efo'r elfen 'na o o pa mor dynn ydi shot erbyn y diwedd. Dyna, o, difyr iawn. O, dim raid i mi fatho yym

Be oedd yn rôl i yn y noswaith oedd sicrhau bod yr emosiynau yn cael ei ryddhau. Ac felly weithiau sy'n tipyn, uh, fel wedi sy'n gynharach gyda, gyda Evan yn benodol. Mae Evan yn actor ifanc, mae'n mae reddfol, ond mae actorion ifanc angen yr hyder weithiau i i ddinoesi i emosiynau nhw, i fod yn yn vulnerable fel sy'n gwneud Saesneg. Ac um, wi mawr obeithio trwy'r gwaith wnaethon ni oddi ar y set yn ystafell ymarfer fel petai am cyfnod, nath hwnna alluogi i Evan, uh, i, i Meredith, um, rhyddhau emosiynau. Falle Bydda fe ddim wedi neud oni bai wedi bod e wedi mynd trwy broses o drafod gyda fi a, a, a thrafod gyda, gyda i gyd actor i ba lefel dda nhw gyrraedd. A dwi'n meddwl, um, mae yna olygfeydd yn y car wedi'r trawiad lle mae Evan er enghraifft yn crio a mae'n i'n gweld i lygad goch e, a mae'n oh, ma, ma ingol, mae'n ma ingol, mae'n ei perfformiad arbennig o dda. Ac, um, ie, yeah, mae'n anodd iawn i actor, feddwl shwt beth yw yw profi eiliad sy'n newid bywyd rhywun. Ond does dim lot o bobl y math o, yn y bore, yn cael y cyfle i fynd i MIT yn yr Amerig, a wedyn liw nos a noco rhywun lawr sy'n mynd i farw, a mae hwnna'n mynd i newid i fywyd fy, fy, fy, fy, gwbl. Mae hwnna'n hollol extreme o fi, mewn un diwrnod. Ond mae di mynd trwy hynny fel cymeriad. A dwi'n meddwl oedd hi'n perfformiad da ar ddiwedd dydd a wedyn shwt mae dad e wedyn yn trio cuddio pob dim ar ôl hi. Yn, yn, yn hynod dda. So wy'n falch iawn da be wnaeth nhw. Wel, oedd hi'n hyfryd gweithio efo Ian wrth gwrs, a, a, ac dwi wedi mwynhau gweithio efo'r cyfarwyddwyr i gyd ar Rownd a Rownd. Uh, digwydd bod Ian oedd wedi dod mewn i wneud y golygfeydd hynny. Um, be dwi'n ei edmygu ydy um, trosolwg de, um, overview yr, y, y cyfarwyddwr ar yr holl beth. Y nhw sy'n gyfrifol am am am gael yr holl ddarluniau yn eu pennau o beth... sut mae'r darluniau yn mynd at ei gilydd a be maen nhw isio ac ati. Mae hynna'n yn addysg gwylio cyfarwyddwyr yn gwneud hynna. Yym wedyn oedd hi'n bleser gweithio efo fo a a wrth gwrs mi fysa yy nifer o'r cyfarwyddwyr eraill 'di gwneud joban llawn cystal ond arbennig gweithio efo Ian yy wnes i fwynhau ac oedd o wrth gwrs yn edrych ar ôl ei actor chwarae teg iddo fo.